Central Lairam Lawngtlai the Lairam Times min in nan dihlak in nan kut kan in tlaih hna. Kum thong hnih kul le nga no hong zerkhatnak thawngpang chimnak caan kan ngeih hoi lai caah nan dihlak in a dih dongh tiang rak kan ngai cio ding in kan sawm ṭhan rih hna. Thawng chimtu ma duh i vuangtu. Vomkua ah Cinghngia nih saṭil hleihnih hrawng an seh. Israel ram Thantlang Bual peng Vomkua khua ah lei ah an thlahmi vok le naa, caw hna cu kum thonghnih kuleng ah Tangkhawng thla chung ah Cinghngia nih an seh hna tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in Bual Area Police Inspector Salai Bawi Hmun nih Vomkua khua an leikuang ah an thlahmi saṭil hna cu Cinghnia nih a seh hna. Hihi tangkhawng thlacheu hrawng i aa thawk i a cang cuahmah liomi a si tiah a chim. Inspector Salai Bawi Hmun nih cun saṭil hi Hleihnih hrawng a si. Vok pariat, naa pahnih, caw pahnih tiang ka theih. Cinghngia nih saṭil a pamh tuk caah khuami nih bawmh cu an bawmh ko i pakhat an kah khawh ti lawng ka theih, tiah a chim chap. Doctor Hmuh Thang te nih Chin Party thar dinh in thimnak ah zuam an i tim. Min Aung Hla nih rian khinhmi ralhrang chungtel Doctor Hmuh Thang nih Chin party thar a dirh i thimnak ah luh aa tim tiah KTM nih a langhter. Yangon le Naypyidaw ah khuasa ralhrang chungtel Doctor Hmuh Thang hruainak in Chin ramkulh minister hlun Pu Hung Ngai siseh, Doctor Ba Mawng, Pu Ngun Mawng, Pu No Than Kap hna zong Chin party thar ah an i tel tiah theih a si. Chin party thar dirh dingin bia chah a si. Ralhrang chungtel Doctor Hmuh Thang hruainak in Yangon, Pu Hung Ngai cu kum thongti pahra East Lairam in kum thongti heinga tiang East Lairam ah ramkulh Chief Minister ralhrang nih a tuahmi Doctor Ba Mawng cu kum thongti pahra in biachahnak an ngei heinga ah East Lairam ah Social Affairs Minister a si. Ralhrang chungtel Doctor Hmuh Thang cu East Lairam ramkulh USDP chairman a si i Kum thongthong thongthong le thumno hawng thei sarih ah kul ah hlan i CNL chungtel rian a peng in aa zuam i a sung. Pu Hung Ngai cu kum thongthnih pahra in kum thongthnih hlei nga tiang East Lairam ah ramkulh Chief Minister a ṭuanmi a si i Doctor Ba Mawng cu kum thongthnih pahra in kum thongthnih hlei nga ah East Lairam ah Social Affairs Minister a si. Pu Ngun Mawng cu Deputy Minister of Unions of Myanmar kum thongthnih pahra in kum thongthnih hlei nga kul ah CNLD in Hakha peng in aa zuam i a sung. Cun Pu No Than Kap Chin Affairs Minister Sagaing Region kum thong hnih pahra in kum thong hnih hlei nga kum thong hnih kul ah CNLD in Falam peng in aa zuam i a sungmi hna an si tiah kan theih. Vombu khua ah Lairam Jesuh Khrih, tipil Khrihfabu mino bu civui an tuah lai. Lairam Jesuh Khrih tipil Khrihfabu mino bu civui a voihlei nganak cu kum thong hnih kul le nga no hong niruk in nikua tiang Central Lairam Vombu khua Certual ah ngeih a si lai. Hi mino civui i caan hmannak ah Ningani ah workshop ngeih a si lai i Rev. Zaron Var Mawia Fan Cun le Pi Elinari Lalngilnei Lian Hlawng hna cu resource person an si lai i nirukni ah variety program a um fawn lai. Civui caah mandat sakmi hi minung thong hnih le zanga leng tlum ding in sak a si. Lairam Jesuh Khrih tipil Khrihfabu mino bu secretary Reverend Lal Rope Kacinzah nih cun East Lairam in HBLA a dang zong sawm an si an ra kho te hnga dek maw tiah a chim. Tutan Jesuh Khrih tipil Khrihfabu mino bu civui ah biatlang tar cu a nungmi raithawinak Rome hleihnih a hme pakhat a si. Lai Students Association General Headquarters hruaitu nih overage in rian lakmi phuak ding in nawlnak an tuah. Kum thong hnih kule nga tangkhawng ni kule ni sari ah Lai Students Association General Headquarters office bearer nih cun Pu Si Lal Muan Thanga CEM LADC le LADC EM primary zohkhentu MC Sang Hu Lian cu an office ah an va ton hna. Lai Students Association General Headquarters hruaitu hna nih cun RTI Act kumthong hnih panga he pehtlai in biahalnak an ngei i LADC tang ah overage ah rian lakmi minung pahnih an um ti theihmi cu pehzulh in Silalmuan Thanga CEM LADC sin ah rianrannak in hi overage in rian lakmi phuak ding in nawlnak an tuah i CM nih cun a rannak in zohfel ding le a herhning in hma lak a si lai tiah a leh hna. Lai Students Association General Headquarters hruaitu nih CEM an ton hnu ah Pu MC Sang Hulian EM Primary zohkhentu an ton ṭhan i Pu Sang Hulian nih cun a rannak lei in hma lak a si lai tiah bialehnak a tuah hna. Cu hnu ah Pu H. Lalhmachhuan i a ummi school cu tonnak an ngei i Laiholh hi secondary level ah cawn a si khawh nakhnga a si khawh chungin hma lak ding kong ceih a si. Assam uknak area square miles za le sawmriat cu Mizoram ah khumh ding in Mizoram Chief Minister nawlnak an tuah. Kum thong hnih kul lengah tangkhawng ni kul le niriat suimilam pahra le a cheu ah MZP le Thangram Indigenous Peoples Movement TIPM hruaitu nih Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma cu office ah an ton i Thangram dirhmun sining an ceihpi. MZP le Thangram hruaitu nih cun Assam uknak chung Thangram area square miles za sawmriat a kaumi cu Mizoram ah khumh ding in a si khawh chung in hmalakpi ding in Mizoram Chief Minister hi an nawl. Cun a sam uknak tang ah ummi Chin hrinfa mi nih hin Mizoram chungah um hi miphun le covo ca zongah a him bik tiah an chim. Assam uknak chung Thangram, Singla Valley le Langkaih Valley hi Chin hrinfa hna umnak a si caah miphun ngan deuh nih an namneh hna Forest Reserve area ah Assam cozah nih a ruah caah Thangram chungah Chin hrinfa hna nih innlo saknak ah harnak an ton tawn hleiah lamkip in harnak an ton kong an chim. Cucaah unau umnak Mizoram chungah Thangram hi khumh an duh a si khawh chungin hmalakpi dingin Mizoram Chief Minister hi nawlnak an tuah. Chief Minister zong nih Thangram mizapi kan hngalh zungzal hna ko. Nan hmalaknak ah santlaihnak ka ngeihmi um cun kan zamtak hna lai lo tiah bia a riah hna. Thangram Indigenous Peoples Movement TIPM nih hin kum thonghnih kul thok khan Assam uknak chung Chin hrinfa hna umnak Thangram Area Square Miles za sawmriat hi miphun ngan hna lakin a himnak hnga le an phun hawi he lairelnak pakhat tang ah um khawhnak ding ah Mizoram ramkulh ah khumh ding in hma an la. India Prime Minister sin zong ah memorandum an kuat cang hlei ah Assam cozah sin zong ah voi tampi an chimh cang fawn.

India le Mizoram cozah nawlpek an khang. Zo Reunification Organization Zoro nih cun India cozah nih India Myanmar ramri kulh le Free Movement Regime FMR hrawhtimh duh lo langhternak ah kum thong hnih kul le nga tangkhawng ni kul le ni kua ah cozah nawlpek an khang. Zorro General Headquarters khuakhannak in India cozah le Mizoram cozah nawlpek khanghnak hi Aizawl, Champhai, Lunglei, Kolasib, Serchhip, Mimbung Vaphai hlei ah Manipur District pahnih, Tengnopal le Candel District ah tuah a si. Zoro General Headquarters nih cun India cozah nih Chinhrin farm hmunkip um zalong teii itlonkai khawhnak FMR hrawh ramri pal ding nih border pass ngeih a hauh le border pass ngei lomi nih ramri pal khawh a si lo phung kum thong hnih kul le nga tangkhuang nikhat ah thawk in border crossing permit lak a hauh hi a poi taktak tiah a chim. Zoro General Headquarters nih cun cozah nih FMR a hrawhmi nunter ṭhan seh, diknak covo ngei ṭhan ding in Zoro nih cun a dihdongh tiang a dohdal lai tiah a chim. Mizoram Champhai thonginn in a zammi cu East Lairam ah an tlaih. A voihnihnak thonginn in a zaammi Lalchan Mawi kum sawmli pali, Khuamawi Myanmar cu kum thonghnih kul le nga, Tangkhuang ni kul le ni kua ah East Lairam ah tlai a si. Lalchan Mawi hi Sikpar ni sawmthum ah Aizawl Central thonginn in a rak zaam i kum thonghnih kul le li biangrei thlep ah Champhai ah an rak tlaih. Cun kum thonghnih kul le li dipa ni hleiriat ah nu pakhat he Champhai District thonginn in an rak zaam ṭhan. Lalchanmawii hi East Lairam Hualngo ram ah aa thup tiah theihfian a si caah Hualngo People's Organization le police le excise hna hlei ah Central YMA le MZP hna i bawm in tlaih a si khawhnak hnga khuakhan a si i caan zeima chung ngiatthlai a si hnu ah kum thong hnih kul le nga tangkhuang ni kul le ni kua ah East Lairam chung ah tlaih a si i Mizoram nawlngeitu hna sinah pek a si. Lalchan Mawi hi kum thonghnih hleili thok khan rithaisi ruangah YMA kumpuan SRS CADS Palek Excise nih voi tam ngai an tlaih i kum khat ah voi hnih voi thum te hna thong a tla cheu. MZP hruaitu nih Mizoram mangkibawi cu ramri kul duh lo kong hmalakpi dingin an sawm. MZP hruaitu nih Mizoram mangkibawi cu ramri kul duh lo kong hmalakpi dingin an sawm. MZP General Headquarters hruaitu hna nih Mizoram Mangki Bawi General Dr. Vinay Kumar Singh cu kum thong hnih kul le nga tangkhawng ni kul le nisarih ah Free Movement regime hrawh le ramri kulh an duh lonak ah hmalakpi ding in nawlnak an tuah. Rajbhavan i tonnak ah MZP hruaitu hna nih cun Monkey Boy sin ah miphun khat thla khat unau ramri nih a ṭhenmi i funtom hi MZP tlaihtleng a si lio ah le zalong tein tlawnkainak FMR hrawh a si hlei ah ramri kulh timh hi kan duh lo, a si khawh chung in hma kan lakpi tiah nawlnak an tuah hlei ah Union Home Minister sinah MZP cakuat kuatpi ding in an pek fawn. Mizoram mangkibawi nih cun Mizo zirlai pawl MZP nawlnak cu zulhdawi ding in le a si khawh chung in ṭuan khat ding kong zong an ceih. Tutan kan thawng chimmi cu kha vial kha si a zohtu le ngaitu vialte nan laka lunglawmhnak bia kan chim zarhnola ah kan i tong ṭhan te hna lai nan dihlak in chun ṭha zan ṭha dih ne u.